Fel holl drigolion eraill tref y Madarch, methodd y dewin a chysgu o gwbl y noson honno. Roedd hi'n anodd iawn syrthio i gysgu ar welio hoelion i gyfeiliant tipian tapian glaw pys ar y gorau, yn enwedig heno a hithau mor olau a chanol dydd y tu allan. Wrth iddi droi a throsi yn ei wely, meddyliodd Mister Abracadabra Jones yn hir a chaled am ei holl swynion trychinebus dros y dyddiau diwethaf. Meddyliodd am ei storm o Smarties, am sut oedd hi'n tywallt pys a chafu byth ers hynny. Meddyliodd am ei fatras ofalus melys, ac am sut yr oedd e a phawb arall nawr yn gorwedd ar ben rhesi o resi o hoelion poenus. Meddyliodd am y nos o licorys ac am yr awyr o halen gwyn uwchben. Meddyliodd am bob un o'r swynion aeth yn chwithig ac o chwith, ac am sut y byddai pob un o'i driciau yn achosi'r gwrthwyneb i'r hyn roedd e'n ceisio'i wneud. Y gwrthwyneb llwyr. Yn sydyn, cododd Mister Abracadabra Jones ar ei eistedd yn y gwely. Mawre fy madarch! Edrychodd yn gyffroes. Bob tro dwi'n gwneud swyn ac yn dymuno am rywbeth arbennig, mae'r cyfan yn mynd o'i chwith. Os dwi'n gofyn am malws melys, dwi'n cael hoelion caled cas. Petawn i'n gofyn am baned o goffi, fydden i'n cael paned o de? Petawn i'n gofyn am garth, fydden i'n cael ci? A beth petawn i'n holi am fasged o fwydydd sawrus, diflas a dwl, a fydden i'n cael llond y lle o losin blasus braf? Hmm. Ystyriodd y dewin, Beth petawn ni'n gwneud swynion gwael ac yn dymuno'n bethau dydw i ddim yn dymuno i ddigwydd? Abracadabratastic! Yna fydd pob un o'n dymuniadau yn dod yn wir. Cododd y dewin ar ei union, ond y tro hwn, ar ôl trychinebau'r glaw pys, y gwely hoelion, a'r ffurfafen o halen, penderfynodd fod yn ofalus, ofalus iawn. I ddechrau, gwelodd hen bapur newydd ar y llawr, ac meddai, Abracadabre, ddewin gwych, tro'r papur hwn yn fara sych. Ac fel pob un o'i swynion, aeth y sŵyn yn chwithig ac o'i chwith, a throdd y papur newydd yn gacen gwpan gyda chlamp o geiriosen ar ei phen. Ydych chi'n gallu gweld y cacen? A chlamp o geiriosen. Ah, mae Mr Cadrabra Jones wedi dysgu rhywbeth newydd nawr. Hwre, meddai'r dewin, am y tro cyntaf erioed. Aeth popeth yn chwithig ac o'i chwith unwaith eto. Hwre! Erbyn amser cinio'r diwrnod wedyn, roedd y dewin wedi bwyta a llyfu a sugno ar bob math o losin neis. Yn ystod y bore, trodd y planhigyn mewn pot yn lolipap lliwgar a'i bêl droed yn gobstopper anferth. Cyfnewidiodd ei ddannedd gosod. Am bar o ddannedd Dracula pinc, y waliau am dafachu o dost, a'r ffenestri am jeli wibli wobli coch. Aeth allan i'r ardd a throi'r ffens yn waffles briwsionllyd, petalai'r blodau bysedd y cŵn yn boteli cola pitw, cerrig y pafin yn wyau bach melys, a'r dail yn ddafnau o bapur siwgr glas. Erbyn y prynhawn, roedd e'n teimlo braidd yn sâl, felly trodd ei olygon at y byd mawr y tu hwnt i'w ardd ffrynt ei hun. De dechreuodd drwy droi snot y pistyll yn lemonêd, troi y coed yn gandiflos, a'r pers aur dom da i arogli fel cacen yn pobi. Trodd fy llyn hoiaid yn bwll o hufen iâ, a'r llithren yn y parc yn stribed o daffi triog. Gwnaeth e hyd yn oed newid ffon y ddynes croesi'r ffordd yn ddarn enfawr o losin melyn go iawn. Dyma fe wedi troi popeth yn losin, rhywbeth i'w fwyta. Mae wedi newid y byd tu allan. Trodd ei law peas yn smarties ac am saith o gloch y noson honno, llwyddodd Mister Abracadabra Jones o'r, or diwedd i droi'r nos o halen gwyn yn ddiwch sgleiniog o licorish. Yn ei wely malws melys, ceisiodd Mister Abracadabra Jones feddwl am ragor o swynion a allai fynd o'i chwith yn ystod y dyddiau nesaf. Gallai droi dŵr yr afon yn ysgytlaeth byrlymus, a llethrau'r bryniau yn siwgwr eisin gwyrdd, meddyliodd. Gallai newid y lleuad yn gacen o gaws, a'r sêr yn y nos o licorys yn ddafnau o sherbet mân. Ond mewn gwirionedd, roedd y castiau newydd hyn yn diflasu'r dewin yn llwyr. Roedd e wedi cael digon ar swynion cyffredin bob dydd, swynion bach oedd reini, nid swynion ar gyfer pencampwr o ddewin fel fe. Roedd Mister, A Cadab Mister Abra Cadabra Jones eisiau gwneud sŵn go iawn, fel dewin go iawn. Swy'n gwerth ei halen a'i finegr, a fyddai'n rhoi lle unwaith ac am byth ym mhob llyfr hyd a lledrith gwerth ei halen a'i finegr ar erchwyn bob gwely malws melys yn y byd mawr crwn. Er mwyn iddo ddangos ei fod yn archddewin clyfrach nag unrhyw ddewin arall a fu erioed, byddai'n rhaid iddo wneud rhywbeth llawer mwy uchelgeisiol na'r un ohonynt. Llyfodd Mister Abracadabra Jones gongol ei glustog yn awchus. Byddai'n, byddai'n rhaid iddo drawsnewid y byd i gyd yn un math arbennig o losin. Pa fath o losin? P'un oedd ei hoff losin?